Bi navê Xwedayê Kurdistanê tev bi xêr hatine ser çavan. Mijara me îro Şêx Ubeydullah Nehrî ye. Lê beriya dest pê mijarêkim bi gotara e, bavê mezin Ehmedî Xanî bêjin e, hemd û sena û şukranî ji bo Xaliqî Rehmanî ku fesahet û beyanî daye lîsanê, lîsan jî daye însanê. Hem hemd û sena tê de heye û hem jî girîngiya ziman tîne ziman. Bi rastî gotineka zaf di cî de xweş e. Berî. Şêx Ubeydullah Nehrî di sala 1828 yan jî sêyan de tam nediyar e. Yani hinek bên 28, 29, yani 1828, 29 sihan da Şemzinanê gundê Nehrê, yani herêma wan gundê Nehrem, wê derê tê dünyayê. Bavê wî Seyîd Taha ji xwe hem wek seyîd hem jî şêx in ji terîqeta Neqşîbendiyan, Qadiriyan in. Ew jî wextê tê dinyayê û tê wextê tê asta perwerdeyê, perwerdeya xwe ji xwe terîqetê li ba bavê xwe, apê xwe an, mamê xwe an dibîne. Engê. Belê. Seyid Taha kurê xwe Şêx Ubeydullah bi perwerdekî baş mezin dike. Yanî Şêx Ubeydullah di herêmê de perwerdekî wisa tê perwerde kirin ku di herêmê danê û di nava Osmaniyan de demekî danê yekî wekî zana tê gotin ku tune. Yanî hem di warê ilmê îslamî de û hem jî warê siyaset û têgehiştina civakî, sosyolojîk de. Şêx Ubeydullah li herêmê piştê ku tê te asta e, piştê bavê xwe bavê wextê vefat dike û apê wî Mihemed Salih tê serî tekê piştê ew ji vefat dike e, Şêx Ubeydullah tê serî tekê. Piştî hatina serê tekê ji xwe demek zêde dor naçe şerê Osmaniyan û Risan dest pê dike ku herba not û siyan jê re tê gotin hezar û heşt sed û heftê û heft heftê û heştan de. Şêx Ubeydullah bi hêzeka xwe hêzeka mezin beşdarê şer dibe hemberî û Risan lê têk diçe mixabin. Piştê têkçûyînê wextê vedigerine dîsa herêma xwe Colemêrgê Hekkariyê Şêx Beydullah di mejiyê xwe de tewriya dewletekî serbixwe yan jî pratîka wî îdî pêk tîne. Yanî ji xwe di wî astê de bû yanî pêşiya şer de jî bi perwerdeya xwe bi tevgerên xwe diyar bû ku tê mesela tevgerekê wisa bida dest pê kirin. Piştê şerê Ursa me got wextê hat ji bo vê yekê, ji bo armanca dewletbûnê tevgerek tevgeran dike û yekem xebata wî ew e ku eşîrên Kurdan li wê demê bîne ba hev. Bêtir du sed eşîran, serok eşîran tîne ba hev û bi wan re dicive. Û hema bêje temam yan jî dide qebûlkirin ku tevgerekê serxwebûnê bidin destpêkirin, serdildanekê serxwebûnê bidin destpêkirin. Şêx Ubeydullah di vê warê de fikra xwe ya dewletbûnê eşkere yanî tu veşartine tune wekî mesela vê demê ku tê gotin wextê mesela Mijarek ver be were xeberdan dibên dewletê parçe dikî û wek sûc tê dîtin lê duê demê ji ew kî Siltanê Osmaniyan bigre heta derdorê xwe hemiyan re jî yanê eşkera viya dibêje qet veşart jî nake û wisa pêşiya tevgerê dan jî li hemberî û kesek jî tiştekê ji bo rêya vê bigre tişek nake yanî Şêx Ubeydullah piştî Ehmedê Xanê yanî Ehmedê Xanê tewriya serxwebûna Kurdistanê ya dewletbûnê belkî çê dike û em bêjin neteweperweriyê tewriya neteweperweriyê pêk tîne. Lê pratîka vî destpêka pratîka vî bi Şêx Ubeydullah dibe yanî Şêx Ubeydullah de dest pê kirin. Tewriyeka bihêz ya Dewletbûnê pratîze dikin. Yanî çima bi hêz mesela dibêjim çimkî ji xwe bandora wê li ser herêma xwe bi xwe bigire ji hekarî colemêrgê û nehriyê bigire heta Rojhilatê Kurdistanê û Mehabatê, Urmiyeyê, Saqizê wan daran bandora wê heye heta Sileymaniyê û her her çar parçeyê îro em bêjin ku Kurdistan hatiye çar parçekirin her çar parçeyan de jî Bandora wî heye. Heta li Diyarbekirê li vê derê bigire hemû bandora wî heye û li wê demê ji xwe bandora xwe baş bikar tîne eşîrên Kurdan tev tîne ba hev dicivîne yanî. Di dîrokê de em dikarin yekem car bêjin ew sınırê ku di navbeyna Kurdistanê hatine dayîn bi qesdî peymana qesdî şirîn. Hezar û çend bû de ji bîr Yani bi niha dîroka wî nehate bîra min lê bi peymana qesî şirîn wextê Kurdistan tê du perçekirin navbeyna Osmaniyan û Îranî yekem car Şêx Ubeydullah vî sinûrê nas nake yani yê yekem car bi pratîka xwe nas nake Şêx Ubeydullah him. Bin pêt ke yani vê sinûrê navbeyna Kurdistanê de wekî nas nake tevdigerin. Eva Tişteka balkêş û girîng e ev bi rastî jî wê rojê çimkî em dizanin ku wextê tevgera xwe ava dike yekcar sinorê derbas dike derbazê milê rojhilatê yanî Îranê dibe.

Tên heta em dikarin bêjin Seyid Riza jî. Seyid Riza jî yanî dîsa fikreka neteweperweriyê pê re heye û armanca wî jî xwe ewe ku miletê xwe bin destê xilas bike. Lê min xwabin pêk nayê. Şêx Ubeydullah Di wê demê de ew pirsgirêkên ku di nava Kurdan de yanê pirsgirêk jî ne ji ber Kurdan in. Piranî dîsa ji ber dewletên serdestên Kurdan, Osmaniyan û Îran wê demê ye. Ji xwe şerê Bedirxaniyan kirine Osmaniyan, Mîr Bedirxan û şervanên têk birine. û piştê ku şervanê Mîr Berdixan Mîr Berdixan têk çû êdî e, Kurd ketine aloziyekî mezin danê. Yanî di Kurdistanê aloziyekî zeh mezin derket bi tawê Osmaniyan jî nedikare êdî kontrolekê bikin. Ji ber vî xwe yekem carê eyaleta Kurdistanê Osmanî ava dikin yanî bi destê Osmaniyan tê ava kirin. E, di wê demê wek navê sancaqan Hekarî, Wan, Mûş, Diyarbekir Di nava vê sancaqê de nin. Piştê wî zêde dibin sa kêm dibin heta Dêrsim ji car car caran dikeve ser sancaqê sa belav dibe lê yanî kêm dibe jê derdixin. Armanca wan e ku kontrolekî bikin lê bi ta wê nikarin Kurdistanê kontrolekî da bigirin. Piştê wî tabî eyaleta Kurdistanê bi valiyê wan yani ew waliyê ku ew dişînin bi rê ve dibe îdare dike.

Erê herêma nehriyan ji ber ku bandroan zêde li wê derê hindekî li gorê wan herêmên din yê Kurdistanê dîsa aramîtir e. Lê gelemperî Kurdistanê pirsgehên aboriyê bigire heta yên ji ber şerên Ûristan ew rewşa xirab heye û êdî Dizî çêdibin ev tiştên nexweş têne rû didin. Heta wextê Şêx Ubeydullah wan. Şêx Ubeydullah piştê şerê Hurûsan wekî me got tevgera xwe wextê ava kir êdî ji bo vê yekê ji bo ku pratîka xwe pêk bîne gavan davêje yekem carê ji konsolxan konsolxaneyên ku li wê demê yên yek ya Amerîkayê li Niha badiye şaş nebim yan jî Urmiyê bû. Ji konsolê wan ranê Doktor Cohen. Doktor Cohen e nameyê dişînim. û wekî din ji daxwaza xwe wî dike dibê ez ê kurê xwe bişînim ji bo ku dîsa hikûmeta Îngîlîzan agahdar bike ev amê tevgerekê bi vê rengê bikin. Ew daxwaza yanî alîkariyê dike. Daxwaza alîkariyê jî viya weye ku wan agahdar bike wan dewletên din. Şêx Ubeydullah kesetekê rastî jî li gorê re de serdema xwe zewc de. Çünkî yanî Navê wî Chris Koşer e. Chris Koşer e pirtûkeka wê heye. Navê pirtûka wê hezar û biborin. Tevgera netewiya Kurd. Yani Kürt ulusal hareketi em bêjin bi Tirkî. Di wê derê de dibêje ji bo ku wextê ku Şêx Vedla pênasa dike dibêje neteweperwerê rijd. Yani Aşırı ulusalcı yan jî ulusçu dibêje ji bo Şêx Ubeydullah. Yani û duya wê pênasa dike Şêx Ubeydullah bi rastî jî ji bo gelê xwe zaf têşe ji rewşa miletê xwe û welatê xwe wê demê zaf daxwaza wê heye ku tiştekê bike ji bo gelê xwe. Çünkü rewşa milet wê demê bi rastî jî xirab e. Taybetmendiya wê ew e ku hezkirina welatê û miletê wî zehf e. Yanî taybetmendiyek mezin e. Ev a pirtûkên çavkaniyên ku ber destê me îro hema bijî temaman di heye. Piştê ku ev name jî hatine şandin û serok eşîran jî da qebûlkirin êca dest bi Pratîka xwe dike. Me got diçe Doktor Cohen, Joseph Columb Cohen, Kohran biborin. Wî dibîne û nameya xwe dide wî. Nameya xwe de kurtasî dibêje em miletekî cuda ne dibê 500 hezar malbatên Kurdan Hene, yê herî kêm dê jî pênc sed hezar malbatên Kurdan hene û ev rewşa ku Kurd di nav de ev ne rewşekê rewa ye. Ev miletê han vê rewşê heq nake. Em miletekî cuda ne. Em bi zimanê xwe, bi çanda xwe, bi kultur û baweriya xwe dibê zimanekê cuda ne. Ev dewletên ser destê me dixwazin ku Kurd vê rewşa xirab da bîjîn lê em vê yekê qebûl nakin yanî gotinê bi vê awayê dibêje û dibêje em ê hewil bidin vê rewşê holê rabikin. Ji bo vê wekî me got nameya wî de tiştê bi vî rengî hene û wisa berfirehî rewşa Kurdistanê wê rojê tîne ziman ku piştgirî nebe jî hemberê wan neyên sekiranê ew dewletê li wê demê bihêz wek me got Piştî van van jî di sala hezar û heşt sed û heştîyan de di dawiya meha Tebaxê de yan jî Îlonê de hema bêje sinorê Bakur û Rojhilat derbazê derbaz kir derbazê Rojhilat dibe û bi artêşan xwe bi du aliyan ve bi fermandariya Şêx Ubeydullah bixwe û ber bi Urmiyê ve diçe. Milê din de jî kurê xwe û Hemze Begê Alan bi fermandariya wan jî hêzekê dişêne ji bo Mihabatê. Mihabat û Saqiz û wan bajarên wî aliyê dişêne. Şêx Ubeydullah û artêşa wextê diçin ji derve Mihaba Urmiyeyê hêza artêşa Îranê bi waliyê Fermandariya Waliyê Urmiyê tên bi hemberî hev Kurd artêşa Kurdan ya Şêx Ubeydullah artêşa Îranê têk dibe. Piştê ku artêşa Îranê têk dibe artêşa Îranê vedkêş e yanî ku mayne saq vedkêş e li wê derê dervê bajêr qerargehek ji xera çê dike dide ava kirin Şêx Ubeydullah. Di wê derê de mixabin yanê sekna yanê wê derê hem sekine dibe xeletiyek û hem jî ew sekin dibe derfetek ku îran ji xwe re nê tiştekê bike. Wê derê de dîsa îran ji xwe kî ku em dizanin dîrokê danê gelek navdar em ew kê wan leyskê wan. Ew doktor Kohran dişêne ji bo Şex Ubeydullah dibêje bila du rojan destûr bide me, mihlet bide me. Em ê du rojan danê li gorê wî bajaran teslîm bikin yan jî bi awayekî din dibêje. Lê di van du rojan da ew artêşa xwe disa bihêz dikin ew hindek dîwar ava dikin yan jî em bêjin xendekan wê serdemê li gorê wê rewşe li wê demê da xwe bihêz dikin û herbet hêzeka mezin jî disa tê alîkariya wan Mixabin wextê ku dixwazin bişne bajarê Urmiyê de têk diçin. Vê carê artêşeke zaf mezin hemberê wan heye û têk diçin. Şêx Ubeydullah di wê derê êdî nikare bajarê Urmiyê wan bajar din bi dest bixe. Di wê derê de wextê têk diçin êdî Şêx Ubeydullah mecbûrî dimîne artêşa xwe li der vedigerin. Aliyê din de jî kura wî Seîd Evdilqadir û Hemze Beg bi serketinan bi ser dikevin. Heta bajarê Mihabadê diçin û bajarê Mihabadê jî dest dixin Saqizê û Kelbecer çend wek bajarên din dest dixin. Mihabadê xutbeyê didan xwendin. Yanî xutbe dayêna xwendin bi ser navê yekê were xwendin ew Yanî îdareya vê welatê di destê wê kesê de xwedî dine xwendin li Mihabadê. Piştê ku wan bajaran li dest dixin Seyîd Evdulqadir ew li wê derê dixwazin ku biçin ber bajarê din ve jî. Armanca wan herin Tebrîzê û çend bajarên din li gundê Kurdan hene ku li ser bajarê Ezeriyan, Eceman wê demê Ew daxwaza alîkariyê ji Şêx Seyîd Ebdulkadir wan û Hemze Beg wan dikin, dibêjin ku hûn neyên evartêşa Azeriyan wê me qir bikin, yanî komkujiyekê mezin li ser me çêbikin. Seyîd Ebdulkadir û Hemze Beg bi fermandariya xalê Seyîd Ebdulkadir ez şaş nebim navê Nûrullah Beg bû. Bi fermandariya Nûrullah Beg artêşeka qasê du sed kesan dişênine wan gundan ku wan gundan rizgar bikin. Lê wextê ku ew diçin artêşeke Azeriyan li hemberî wan e. Qasî hezar kesan, heşt sed û hezar kes tam ne diyar e. Heşt sed û navbên heşt sed û hezar kesan de tê gotin. Li wê derî li benda wan in. û wextê tên li hemberî hev Kurd têk diçin yanî li hemberî wan ji ber ku hejmar gelek ferqa wî zêde ne. Azerî û yanî wehşetekî wisal li wê derê dikin ew wan teva hin dikujin û kuştinê nasekinin cendekî wan serê wan tev perçe dikin serê wan diçênin ji bo Seyd Abdulkadir wan. Wextê serê xalê xwe ku dibîne jê kirine jê ra şandine Seyd Abdulkadir artêşa xwe dihilde diçe ber biyalî. Diçe ber biyalî wan bajaran û gundan teva hin dest dixe û tê dakîrin ku li wê derê êdî kurd jî nikarin xwe dikujin yani qasê heta navbêna hezar û sê hezar kesan bêjin dikujin. Ev jî dibe cihekê e, nexweşî. Di navbêna eşîrê hem eşirên wê demê û hem jî ew milet û cirakê wê derê dijîn ew ku piştgiriya sereldanê kirine dibe cihê e, nîqaşê û nexweşî. E, Çend eşîrên li wê demê yên rojhilatên ku piştgiriya artêşa Seyda li wan dikin piştê vê bûyerê xwe vedikêşin, artêşa xwe li digirin vedikêşin û dibêjin em êdî bi we re nînin heta diçin şahê Îranê yê wê demê agahdar dikin. Dibêjin eva me ji artêşa Şêx Feyzullah me xwe vekişandiye em îdî li hemberî wî ne ji ber ku ev bûyer hatiye serî me. Mixabin ev bûyer wextê ku dibihîsa şahê Îranî artêşek mezin ava dike û dişêne li ser Kurdan û Kurd jî ji ber ku hem perçe bûne yanî artêşa Kurdan êdî perçe bûye û têk diçin li hemberî Îranê nikarin berxwe bidin têk diçin û piştê wî Îran, dewleta Îranê yanî artêşa Îranê wê demê komkujiyekî mezin pêk tîne û wan gundan tevayî talan dike û vala dike. Di çavkaniyan de tê gotin ku sed hezar malbatan surgûnê kuştinê de wê derê vala dike yanî. Wan bajar û gundên Kurdan di wê demê yên ku Kurd tê de niştecih in. Piştê van Şêx Ubeydullah wextê bêçare dimîne, neçar dimîne ve digere nehrê herêma xwe û bi zehf dikeve wa lûziyeyê mezin da ji ber ku bi ser nakeve û têk dişe û hem jî ew eşîrên Kurdan ku ji ber ku ji artêşê ve digerin ew bûyerên li wê derê yanê em bêjin wî cepheya jorê bi fermandariya kurê wî Seyd Abdulkadir û Hemze Beg ew bûyerên wê derê dibe zaf kêfa wî xirab dike, aciz dibe û êdî nizane tê çi bike, nexweş jî dikeve di demekî de. Paşê e, hine yanê îda tê îda kirin ku bi daxwaza e, Sultanê Osmaniyan yan jî ew bi xwe û berê xwe dida Stenbolê, diça Stenbolê. E, lê dibêjin Sultan jî dixwestiye ku were yan jî ew êdî neçar maye here. Îdayê hene, îdayê cuda cuda hene. Wala asil çe Stenbolê, di çe Stenbolê dibîne lê dibîne rewşa Stenbolê jî xirab e. Yanî ew hukû ew ku hikûmetê bi rê ve dibin tev bêedalet in, zulmê milet dikin û rewşa Stenbolê jî xirab dibîne. û

Ew dev min berdin dibêje. Helbet e, vê nake. Şêx Ubeydullah yek rojê jî nakeve înzivayê. Evî e, ji bo ku Evdilhemîd bixapîne dibêje. Dîsa berê xwe de colemêrgê. Herêma xwe Kurdistanê Tê mixabin dîsa rewşa Kurdistanê zaf xirab dimîne. Di wê demê de dîsa Osmanî êrişê li Kurdan dikin yanî artêşa Osmaniyan çend dever û herêman li ser Kurdan ve tên û Kurdan dikujin, sirgûn dikin û yanî ev îdia heye ku dibêjin zilim bi destpêka bi avakirina Cumhuriyet tevî Komara Han dest pê kir. Nexir, em zaniş xwe piştê fîkra neteweperweriya Fransayê, şoreşa Fransayê êdî Osmanî ji wextê haya wan ji vê fîkrê çêbû û bi taybetî ji xwe bêjin we welatê Balkanan, Yûnanîstan, Bulgaristan wan dewletê xwe ava kir. Dizanî ku Kurd jî dê me heqeq ber bi vî rê bikevin. Ewan jî dest pê kiribû ku Kurdan bi temamî kontrolekê bi temamî ser Kurdan çêbikin.

Kurdistan di nava ew welatên di nava di bin kontrola Osmaniyan de yek welat jî wekî Kurdistanê yanî taybetmendiyê wî tune wekî federasyonê heta wekî konfederasyonê bêje di wê astê de çimkî Kurd tenê ji xeynê hikûmeta Osmaniyan Kurd tenê hikûmetê wan hene erdê xwe bi rêve dibin îdare dikin heta wê demê êdî Kurd zanin ku dê dîsa vê tiştê bikin û welatên xwe azad bikin bixin kontrola xwe deydarên xwe de Osmanî rê nadin êdî ew ji dest pê dikin ku bi temamî Kurdistanê û Kurdan kontrol bikin û wekî me got Şêx Beydullah vedgera rewşa Kurdistanê xirab dibîne û lê dinêre tu xilasbûnek tune yanî dîsa hewil di eşîran bîne bo hev lê nabe navbeyna eşîra wî û eşîra Lamij navê ji bîr kir. Navbêna eşîra wan û eşîrek din de jî e, bûyerên nexweş çêbûne. Wextê ku dibihîstin Şêx Ubeydullah hatiye, dîsa ew eşîra wan bi hev dikevin. û Şêx Ubeydullah ber vî rewşê dîsa nikare edare bike. E, dîsa ber xwe dida Stenbolê. Dîsa berê xwe dida Stenbolê û ber bi Stenbolê ve diçe. Vê carê li wê derî jî nayê li sekinandin. Ber ku dibêje belkî dîsa bira ve bike. Berê wî didine Musilê pêşiyê de. Berê Şêx Ubeydullah didine Musilê. Çendekî li Musilê dimîne. Piştê wî jî dîsa vêca sirgonê Mekkeyê dikin. Şêx Mehmedullah Surgunê me kêtî dikin û li wê derê çendekî dijî jiyana xwe berdewam dike. Lê sala hezar û heşt sed û heştê û sisiyan de bi cihekê gumanê û şikê Şêx Mehmedullah wefat dike. Yanî tê gotin ku ji ber kolerayê wefat kiriye. Lê di wê demê de tu çavkaniyek tune ku li me kê li wê demê wer nexweşiyekê wekî kolereyê weremê heye û îdia herî mezin ew e jî ku Şêx Ubeydullah tê jiherkirin yanî bi jiherê tê kuştin. Ew jî tê gotin ku ji hêla Osmaniyan ve têne kirin yan jî belkê din yanî ew jî tê yanî Şêx Ubeydullah Ewqas tevgerekî mezin dide destpêkirin. Yekem car me got sinorên Kurdistanê ku yên dewletên serdest anîne nas nake û dixwaze wan sinoran rake Kurdistanê bi temamî bike yek, kontrola wî îdare wî destê Kurdan de be. Ev kesayet tê piştgirtin yanî îdayên wê li ser wî Piranî bê ew kin yanî kesek qatî tune kesin tune mesela Şêx Saîd her tiştê wî ro eşkere hindek manîpulasyon têne kirin lê eşkere ye lê Şêx Ubeydullah yekem carê ew qas tevgerek mezin ava dike û eşirên Kurdan hema bije tevahiyan tîne ba hev dikare di bin sîwanekî de wan bicivîne gelek agahiyê kêm hene dereqê Şex Redwan de. Yani ev agahiyên ku berdestê me jî piranî ev e, misyonerên ku me behsê kir doktor Koşer heye, e, yek jî yê Fransa William William Lawrence bû we şaş nebûm e, ewî nivîstiye û bername ew ke nivîsarê wan nivîsê wan pirtûkê wan yan jî serpêhatiye wan ev agahî jî têne berdestê me piranî. Yan jî arşîvên dewleta Tirkiyeyê niha dahêne lê ew venakin. Îranê arşîvekê dereqê Şêx Ubeydullah tevgera wî danê çend salek berî niha da vekir bû. Lê ew jî tiştek kêm nayêlin ku mesela bi temamî were zanîn arşîvay dereqê Şêx Ubeydullah da ka bi çawayê ew tevger çêbûye bi çawayê Wefat kiriye bi çawayê bin ketiye serkeftina wî çawa çêbû pêşê de çimkî diçe bi xwe çe urmiyê bi ser dikeve pêşê şerê yekem de kurd her aliyên de jî bi ser dikevin û di navberê danê me tiştê belkî derbas kirin hebin wextê ku artêşa kurdan ji bakur derbazê rojlat dibe Miletê Kurd yên li wê derê zaf kêfxweş dibin û pêşwaziya kiyan zaf mezin dikin. Yanê ji bo Şêx Ubeydullah û artêşê. Her heman demê de ji bo artêşa ku berê xwe dide jorê ji bo wan jî. Yanê di demek Kurd da jî be ewî sinorê navbêna Rojhilat û Bakurê Kurdistanê hatî dayîn Şêx Ubeydullah diratike yanê. Heta ku Vedigere artêşa wî dişkê û yan jî bin keve heta vedigere û sinorê dî tune yanî. Lê wekî ku me got diqasin Şirînê de wextê ew peyman hatî kirin heman demê piştê tevgera Şêx Ubeydullah dîsa ew sinor eynî dimînin yanî Osmanî û

û nexweşiyê Şêx Ubeydullah jî bi xwe mesela temaşe kiriye û derman jî daye Şêx Ubeydullah. Lê bi destxistina bajarên Rojhilatê Kurdistanê de êdî bi çawayî be milê Îranê digire. Di çavkaniyan de tê gotin ew dixwaze ku Nesturîn û Fileyn li wê derê biparêze. Armanceke wê yeka din tune bûye. Lê çi dike wala sil ew rolekî neyînî duê derde dileyze. Hem ew û lê çavkaniyan de tê gotin dewleta Îngilîzan di wê demê de dîsa destê wî tê de heye. Digel Îranê û Ris ji ber ku ji xwe û Ris dizanin têkiliya Şêx Ubeydullah wan yanî nihêriyan terîqeta wan û Şêx Şamil wan heman terîqetî ne Qadirî û Nexşîbendî ne. Ûris dîsa li hemberî Şex Ubeydullah û Kurdan gelek disekinin. Zanin ji ber ku bi ser bikevin dê berê xwe belkî bidine Daxistana Îr û Çeçenîstana Îr çunki têkiliyê wan zehf baş in Şêx Şamîl û Şex Ubeydullah û heman demê de ev têkiliyê wan gelek dûr û dirêj anê berdewam dikin. Di wextê bavê Şex Ubeydullah de Seyd Taha de jî heta wextê wî jî dewam dikin.

Osmanî Îran xwe naxwazin ji ber ku Îran çiqas şey Osmanî û Padîşah Osmaniyan çiqas têkiliya Şêx Ubeydullah baş jî be roleka neynî dileyze ji ber ku dizane ku Şêx Ubeydullah armanca wî ya avakirina dewletekî serbixwe ye. Çimkî di her cihê danê evî eşkera jî dibêje wan nameyê xwe de dibêje û wextê ku

aşırı ulusçun, ulusalcın. E, Şeyh Ubeydullah kesiyetek bi vî rengê vî tevgera wî e, bi vî rengê tevgera xwe e, ava kir û tevgeriya. Lê mixabin e, dîsa bi ser nekede. Ger ku Şeyh Ubeydullah bi ser biketa, îro Kurdistan e, her çar parçe wî jî yek bûn. Şixwe duê demê wekî me got snorêk tenê heye di navbêna Osmanî û Îranî de. E, lê Ew rolên ku wan mîsyoneran leyîstî û wan dewletê wan mezin dewletê mezinê bi hêz wê demê leyîstî û Kurdan dîsa di navbeyna xwe danê piştê wî bû wan bûyeran li hev nekirin lê çi bû şikestinek çêbû di dawiyê de. Şêx Behedullah piştê wefata wî êdî tevger jî xilas dibe û bi tawayê nikarin ji xwe bên bal hev. Yanî Di wê demê de êdî xilas dibe û bi mirina Şêx Ubeydullah tevgera Şêx Ubeydullah yanî diqede û bi vî awayê diqede. Bêdin. Em dikarin bi pirsan devam bikin. Yani gelek notên di navbênin de hene wisa wextê meriv bêje nayê bîra meriv lê ku pirse bin dêve bin yani. Bavê bi xwe yanê nayê bîra min. Min notek da nedît lê wextê ku şêx biborin şerê Mîr Bedirxaniyan yê Bedirxaniyan yanê Mîrê Cizîra Botan di wê demê de nê Şêx Ubeydullah û piştgiriya Mîr Bedirxan wan dikin. Yanê hemberê Osman yan hêzekê dişênin piştgiriya wan dikin lê mixabin ew jî ser nakevin. Ya Mîr Bedirxan wan dibe lê lê notên çavkaniyên ber destê me da tiştekî eşkere heye ku Şêx Ubeydullah û piştgiriya Mîr Bedirxan wan dikin. Belî. Belî. Ji xwe wextê şerê Osmaniyan û Bedirxaniyan yan jî mîrektiya Ciza Botan Seyd Taha jî sax e wê demê.

Bawerî ji hêla mezhebî de tîne ziman. Dibe ew şîe ne em sunne ne yanî ji bo îranîyan eceman farisan dibêje û dibêje yanî em dizanin ku mesela kurd û faris pismamî hevin nêzîktir in yanî dîsa Şêx Ubeydullah nameyê xwe danê evî eşkere tîne ziman dibê em miletên cuda ne û baweriyê me ji hêla mezhebî de cuda ye kultura me zimanê me tev cuda ne û dibêje divê Kar û barên Kurdan bi destê Kurdan were birêvebirin. Di wê demê de ji ber ku rewş xirab bû, di nava Kurdan de jî êdî tedî me got dizî mizî çêdibûn yanî êdî ji ber pişte şerê wirisan birçîbûn çêdibe, rewşek xirab çêdide û êdî dizî mizîn çêdibin, sûcdar derkevin li hem hem rojlat û hem jî bakur ev çêdibin. Wan sûcdaran wextê ku ev artêşên wan dewletan dên dixwazin Şex Ubeydullah dibêje nexir divê ev kar û bar destê me de be. Ji xwe nameyê jî li ser vî ava dike yanî dibêje em sûcdarê xwe ceza bikin. Em ceza bikin da ku kesek ji miletê Kurd ew çend kesên ku navê miletê Kurd qirêj dikin bi destê me werine cezakirin û êdî tawanbariyek li ser vê miletê nemîne. Ji ber wî jî dibê divê Îradeya miletê Kurd e be. Yanî di wê derê de eşkera daxwaza îradeyê dike dibêje kar û barên Kurdistanê tev divê bi destê Kurda de be. Em xwe xwe bi rê ve bibin yan. Bel. Li Urda yani faktora mezhebî ji aliyê Îranê ve erê derdkeve pêş.

Dîsa jî mesela xelîfeteya Osmanî ew ê xelîfetî nabîne û di warê dînê de her çend nêzî hebûn jî dîsa şerê bi wan re jî mubah dibîne û kesên ku tu dibêjî diçe bar Şêx Ubeydullah li Stenbolê ji wan re mesela behsa rastiya îslamî û xelîfetiyê dike û dibêje yanê wê îslamê bi Tirkan naskirîyê ji we re qey tenê ji vî pêk tê lê hûn werin îslamê ji kurdan bibînin rastîya îslamê kurd dijîn tiştên bi wî reyê de jî hesab bikînin. Heta dibêje xelîfetî bawekî neheqî tirkan bi dest xist yanî dibêje heqê wan nebû bawekî neheqî bi dest xist yanî di vê derde belkî îdia hebû ku xelîfetîya xwe jî îhlan bikire yanî Bi ev gotin çimkî tu wateyek de tê gotin yanî tu gotinekî ji bo ku hema wisa hewa ve bimîne nabêje. Dibêje Tirk Tirkan xelîfetî bi bawekên heqî û heqê wan nebû ku bi dest xistin û wî heqê wî xelîfetiyê jî nadin. Piştê dest xistina jî heqê wî nadin û baş nayne cê wê wezîfeyê. Belê. Yanî mijara mezhebê yanî faktora mezhebê di wê derî danê faktorekî biçûk e. Ji xwe Şêx Ubeydullah di hemû çavkaniyan de kesayetiyekî neteweperwer tê dîtin û dixwaze Kurdistan her her çar aliyan ve temamî di bin siyanek danê bin îdareyekî tenê da bê îdarekirin. Ew jî Kurdistan be ji xwe eşkera tê gotin yan. Belê. Pirsek wê din hebe. Kerem kim tun hebe em lê derda dayî bikin. Kerem kim. Çend çi min fem nekir. Çêwî? Peyv. Xwedê peyvê xwe min ji ber nekir. Erê min hindek xwendin lê mixabin eşê min de ki komostan verkirî tune. Nexir. bixabin. Lê nameyê wî wextê ku tu dixwînî nameyê wî zaf xweşik hatiye nivîsandin û bi zimanekî wisa zelal hatiye nivîsandin. Daxwaza xwe wisa baş tîne ziman û armanca xwe jî eşkere ye qet venaşêre yanî. Ez vî da jî dide nîşandan ku zimanekî xweş mêra heye yanî zimanekî xweşik dikare binivîse bêje bin. Kerem kî. Şekubê dime cihê cihê inşallah. Belê em dikarin bêjin. Ji xwe yanî kesayetiyek wek Şêx Ubeydullah kerem.

Ji xwe di daxwaza dewletê di wê derê de wextê xwe cudahiya welatê û miletê xwe de nîşandan ev kesetekî bûya wê wextê tu bibînî vî êdî tu nikarî bêjî dîn û yan jî netewe li hemberê hev in. Ev tiştek bi vîya weyî nayê qebûlkirin. Mesela ku îro tê gotin ev miletên serdest yanî dewletên serdest ku kurdan dibêjin hûn me tê bikin parçek din jî yanî parçek din jî lê zêde bikin. Nexê ev tenê manîpulasyoneke yanî spekulasyoneke dixwazin kurd hişê kurdan tevlihev bikin. Şêx Ubeydullah bi tevgera xwe li hemberê yanî tiştek ku dike xelîfetî heye wê serdemê de dike yanî li hemberê xelîfeyê jî dike yanî. Xelîfetî hevî wî dike û vê serdemê de tiştekî bî rengî jî tune yanî kesê ku bêje ya wela hûn zerer dine dîn yan jî ummetê îro bila vegera Şêx Ubeydullah nas bike tevgerek bibîne eger ku bikare bêje dîsa ser wê gotina xwe be êdîş xwe em ê jê re îzah dîn bikin. Ew jî çi ye? Dîn û azadiya miletan xwe tiştekê ku ne ji hev qetayî ye. Yanî em doza mesela dikarin bi hetî bêjin PCS platforma Cihana Serbixwe bi bingeha xwe yan jî tewriya xwe ya felsefî ya îslamî û doza miletê xwe ji hev cuda nabîne yanî her dikan yek dibîne ji hev dibîne yekê pêşiyadî nabîne û li tu divê ayetên Quranê da bîdî heta hedîsên pêxember da her cî da diyar e me çendan caran vana çend cihan jî gotiye ziman gotiye eva eşkere yanî tiştekê ku dîn îrû li hemberê azadiya vî miletê û welatê bisekine tune yanî Ew ê ku dibêjin tenê dixwazin li hemberê serxwebûna vî welatê bin ya vî bisekin ew e. Wekî din tiştek din tune yanî dibê din. Neydi. Çinebe em bi dawî bikin mala ava. Car jî spas û natin me guhdariya me kir. Hindê ji razî be.